имени народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева. Үтө күнүнэн убастывыллах Михаил Ефимович, Юрий Иванович, сөргүтүллүбүт бастакы президемит Михаил Ефимович Николаев атынан ситим осколаларын үлэһит коллективтере, Михаил Андреевич Алексеев Үөһээ Бүлүүтээҕи Республиканскай лицей-интернетин аатыттан түөрт күн устата куйаар ситимин нөҥүө киэҥ далааһыннаах тэрээһиннэрбит түмүктэнэн эрэллэринэн эҕэрдэбин тиэрдибин уонна иилээн-саҕалаан ыыппыт Майа лицейин кэлэктиибигэр Юрий Ивановичка махтанабын. Биһиги физико-математическай сиэксийэбит ситим сүрүн докумуона сайдыы стратегиятын туруорбут соруктарын ситиһэргэ математиканы математиканан, физиканан оҕону дириҥник дьарыктыырга ситимнээх үлэ хайдах быһыылаахтык барыан сөбүн, онно анаан ханнык тэрээһиннэр наадаларын, аныгы сыыппара технологияларын туттан учууталлар, учуутал оҕону кытта алтыһыытын тула кэпсэтии буолла. Кэпсэтии түмүгүнэн бииргэ үлэлэһэр хайысхалар чопчуланнылар. Ол курдук, системалаахтык оҕону уустук задачалары суоттуурга, Олимпиадаҕа дьарыктыырга биатлон систематыгар олоҕуран үөһээ билиилэр иилээбит чороон проекторынан үлэлииргэ уонна уһаппакка, кэҥэппэккэ бу сыл мус устар ыйга Абака диэн математическай оонньууну Ньурба техническэй лицейэ ыам ыйыгар Михаил Андреевич төрөөбүт күнүгэр аналлаах интернет-олимпиаданы Үөһээ Бүлүүтээҕи лицей-интернет ситим оскуолаларыгар ыытарга диэн үлэбитин саҕалаатыбыт. Маны таһынан бары сэргии иһиттибит Амма лицейин үөрэнээччитин Петрова Айсана математическай сквер диэн бырайыагын уонна бу бырайыак идеялара хас биирдии оскуолабытыгар олоххо киирэрэ буоллар диэн баҕарабын. Икки тыһыынча уон аҕыс сылтан алтыһан Михаил Ефимович Николаев ситимин оскуолалара бииргэ тэҥинэн үлэлэбит саҥа таһымҥа тахсыбытыттан үөрэн туран ситим быстыбакка өссө кэҥээн ылыллыбыт соруктарбыт олоххо киирэн үтүө түмүктээх буоллуннар диэн туран Михаил Андреевич этиитинэн сахам ыччата саҕах нөҥүө инникигэ эрэллээхтик хардыылаа диэн түмүктүүбүн.

заместитель председателя Совета директоров сети школ первого президента республики Саха Якутия Михаила Ефимовича Николаева с ознакомлением результатов работы секции. Уважаемая Анжелика Ивановна, вам слово. Үтүө күнүнэн убастыбыллаах Михаил Ефимович, Юрий Иванович уонна ыҥырыылаах ыалдьыттар. Ону таһынан Саха Республикабыт республикатын бастакы президенэ Михаил Ефимович Николаев аатынан оскуолалар, гимназиялар, лицейдэр ситимнэрин педколлективтара Бэрдьиэстээх улуустааҕы гимназиятын аатыттан бу түөрт күннээх таһаарыылаах үлэ түмүктүүр күнэ кэлбитинэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиирбин көҥүллээҥ! Биһиги секциябытыгар сүрүн хайысханнан пять китов образование көрдүбүт. Бу хайысхабыт үлэтигэр биһиги элбэх лицейдарбыт, гимназияларбыт сүүрбэ биэс сыл тухары мунньубут бэйэлэрин опыттарын билиһиннэрдилэр уонна маннык түмүктэргэ кэллибит. Бастыкыннан Хас биирдии ситимҥэ киирэр гимназиялар, лицейдар буоларбыт быһыытынан биһиги бу Михаил Ефимович Николаев, Николаев бэйэтин кэмигэр таһаарбыт пять китов образования хайысханы булгуччу хас биирдии оскуолаҕа, лицейга ыытарбыт ирдэниллэр. Ол курдук, бары бука бары шахматка бары музыканнан дьарыктаныыга бары чөл олохтоох буолартуоһуттан спортка ону таһынан аан дойду ситимигэр туох баар границалары барыта сотон аан дойдуга тахсар сыалтан-соруктан иккис үһүс хайыс төрдүс хайысхабыт үс омук тыла ону таһынан Бары билэрбит курдук, биһиги оҕолорбут, биһиги үөрэнээччилэрбит бэйэ-бэйэлэрин ситимнээхтик, ону таһынан оскуолабыт үлэһиттэрэ ситимнээхтик үлэлииллэригэр сүрүн хайысхабыт бу ситимҥэ сытар. Онон бастакы сүрүн тосхолбут буолар биир площадканы тэрийии. Ол курдук ханнык площадкалары тэрийиигэ болҕомтоҕутун уураҕаттыыр буоллахытына бастакыннан школьнай, шахматнай кулууптар сиэттэрэ. Манна оттон биһиги үксүн туохтан таҕыстыбыт, проблематтан тахсыбыт, таҕыстыбыт бу кэпсэтии түмүгэр биир улахан сүрүн проблеманнан буолар бу гимназияларга, лицейдарга шахматка үөрэтэр тренердэр тиийбэттэрэ диэн. Ол ону биһиги бу ситим нөҥүө уонна куйаар нөҥүө тахсарга былааннаатыбыт. Бу хайысханы сүрүннүүргэ Өктөм научно-образовательный центр тэрийбит шахматнай клуба иилияҕа саҕалыаҕа. Иккиһинэн, туох баар бу аныгы үйэ сайдыылаах үйэҕэ ситим куйаар нөҥүө биһиги оҕолорбут аан дойду таһымыгар тахсалларыгар биһиги олус сэргээн бу Антонина Гаврильевна уонна Николай Константинович Черяевтар аатырынан Дьокуускай куоратын национальнай гимназиятын проегын олус сэргээтибит. Ол курдук кинилэр бу сайдыылаах Кытай Народнай Республикатын кытары олус ситимнээхтик үлэлээбиттэрэ номнуо хаһыс да сыллара. Бу опыту тарҕатар сыалтан биһиги учууталларбыт, биһиги үөрэнээччилэрбит кинилэр салайыыларынан, кинилэр этиилэринэн, ыйыыларынан, көмөлөрүнэн бу международнай уровеньга тахсыыны ситиһиэхтээхпит. Үсүһүнэн, хас биирдии оскуолаҕа билигин билэргит курдук музыка для всех проегынан хордар бааллар, үлэһиттэр да хордара бааллар, үөрэнээччилэр да хордара бааллар бары оскуолалар бары гимназиялар үөрүөх иһин сүүс бырыһыан бу хордаахпыт иһитиннэрдилэр билигин биһиги маны аныгы саҥалыы уровеньҥа таһаараммыт совместнай бары ситимнээн бары бииргэ опера эбэтэр бастатан туран бастыгы хардыы курдук мюзикл туруоруохха диэн сыал сорук туруоруннубут Оннотон бары билэрги курдук быйылгы сылга биһиги Ил Дархаммыт чөл олох сылын биллэрбите дии. Холобура, ол-ол сылы биһиги эмиэ туһанаммыт саамай сүрүн чөл туруктаах оҕо буоларга кини боллаҕына ийэ тылын таптыахтаах, ийэ айылхатын таптыахтаах, төрөөбүт сирин-уотун, кини бэйэтин, төрөөбүт норуотун үгэһин билиэхтээх диэн сиэттэрэн тураммыт бу Чурапчы улуустааҕы гимназиятын уонна Мүрү Уолан гимназиятын опыттарыгар олоҕуран бу эмиэ биир ситимнээх үлэ бу мана бу хайысханнан барыаҕа. Ону таһынан биһиги секциябытыгар биир өссө сүрүн улахан тосхол арылынна ол курдук күн бэҕэһээ бу Биир кэлим сетевой библиотека диэн тэрилиннэ. Наталья Петровна куратордаах, бу Николаев центр куратордаах биһиги педагог библиотекардарбыт бары бииргэ түмүстүлэр. Ол курдук кинилэр бэйэлэрин үлэлэригэр саамай сүрүн хайысханы Бу пять китов образования хайысханнан хас биирдии гимназий үлэһитин, үөрэнээччитин, төрөппүтүн бу проектор хаамыыларын тустарынан сырдатар, билиһиннэрэр, үөрэтэр хайысхалаах үлэтин саҕалаата. Уонна биһиги оттон түмүкпэр этиэхпин баҕарабын, биһиги оҕолорбутугар кынат үүннэрэн киэҥ эйгэҕэ таһаарыахтаахпыт. Ол курдук оҕолорбутун оҕолорбутугар кынат үүннэрэрбитигэр бары күүспүтүн, бары бииргэ ууруоҕуҥ диэн бэйэм этиибин түмүктүөхпүн баҕарабын.

Үтүө киэһэнэн күндү коллегалар Михаил Ефимович олох долгуйан туран бу сеть президентских школ сөргүтүллүбүтүттэн мин олус диэн үөрэбин онуттан уопсайынан эттэххэ мин тоҕуһун биэс сыллаахха бу гимна сеть президентских школ тэриллиитигэр мин олох илэбээбинэн гимназияҕа киирбитим онон буллаҕына олох миин кытта бу ыкса холобур хибээстээх усенан туох сиэттен онно боллаҕыныттан мин манна холобур бэйэм олох эбээһинэстээх курдук сананабын оҕо хайдыытыгар учууталлар хайдыыларыгар кылааппын киллэриэхтээхпин диэн холобур санаан тураммын Тон бу биһи секциябытын секциябыт үлэтин туһунан эһиэхэ кыратык кэпсиэхпин баҕарабын манна боллаҕана биһи гимна улаатыннараҕын Ага, все. Манна буллаттан совершенствование и систематизация методической работы школ сети первого президента Республики Саха Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Манна боллаҕына биһиги уопсай методическай үлэни системалехқа диэн уопсай бары сүбэлэ сүбэлэстибит. Ким хайдах үлэлии олорорун бартын дьиэ баайытыгар ытыстыбыт уонна сүрүн түөрт хайысханы таламмыт, онон үлэлиэххэ диэн быһаарыныыны ылынныбыт. Өссө дальше көрдөрөҕүн, мен ити хайысхаларын көрдөрөхпүн баара. Аха, халкы көрдөрөн иһэҥ таҕыста. Аха. Бу буллааны проектор туһунан холобур сельская школа, да, аха, современная школа, бу именно билиҥҥи үлэлии турар проектор туһунан биһи кэпсэппиппит. Он таһынан, аха, салгы барын иһэн баалыста. Биһи буллаана сүрүннээн түөт хайысқанан эссе барын иһэн, аха, бу Өссө. Өссө, өссө. Өссө баран ис. Инди кэннин дики барар. Ата методическай үлэ хас биирдии гимназияга, хас биирдии лицейга тан бара турара биллер баба буллааде. Биһи буллаана сыалбут сорукпут диэн именно системалаан үлелетәри гынабыт. Ол бетер буллаана биһиги тоқтар лицей, гимназия учуталларын ситимнәммит стажировкаларга холобур халкы баран иһэҕин инне түөт хайысханы көрдөрөрүн туох үлэ барар биһи боллааны быһаарыны ыллыбыт өссө дальше ага бу кэлле обратно барагын ага сер түөт хайысқа схемам баласта көрдөр ага информационная деятельность организационно методическая деятельность консультационная деятельность уонна аналитическая деятельность диэн бу түөрт хайысханан үлэлиэхпит диэн холобур бэйэбитигэр сыал-сорук туруоруннубут. Аһалгы спасибо. Сөп. Дьэ манна буллаҕына биһи ханнык тэрээһиннэри ыытарбытын аха. Барда о же. Ага. аналитическай деятельность. Ол аата буллаҕына биһиги уопсай гимназиялар, лицейдар мониториннарын оҥоруу оҥоруунан дьарыгыраарынабыт. Манна буллаҕына бу учууталлар базаларын база данных тэрийээри гынабыт. Ону таһынан туох диэн обмен и внедрение передового опыта ведущих учителей общеобразовательных э, учреждений сети президентских школ уонна буоллаҕына распространение опыта на уровне сети президентских школ. Ага, сөп. Алғы. Барбат. Это не Ага. Сөп. Информационнай деятельность. Манна буллаҕына биһи туох тэрээһиннэри киллэрэбитий? Сайтаттан баарым баар, ону буллаҕына биһиги олох круглогодично күүстээхтик үлэлиир сайт оҥоруохпутун баҕарабыт. Оны таһынан ол сайт иһинэн эмиэ баазаны киллэриэхпитин баҕарабыт педагогтар киэннэрин, конечно, соглашение. Он таһынан получение доступа к медиабиблиотекам. Манна буллаҕына Михаил Ефимович эһиэхэ көрдөһүүлээхпин Биһиги оҕолорбут сайдалларыгар бу эһиги наһаа үчүгэй киэн баай библиотекаҕытыгар дуостук биэрэргит эбитэ буолла биһи оҕолорбут сайдыахтара этэ диэн маннык көрдөһүүлээхпин ити уопсай бурдук то секция аатыттан он таһынан антон медиатека хас биирдии гимназия лицейга баар медиатеканы саҥардыы обогащение диэн сөп халҕыы Ага, сөп туох тэрээһиннэр именно организационно-методическай өттүнэн. Манна была плановая системная международная всероссийская стажировка учителей сети президентов. Он таһынан проведение семинаров учителей-методистов, учителей-наставников, профессиональные конкурсы маннаттан хагалааһын бар наставники его команда диэни бохотуртаатыппыт манна тон пока аҕыйах гимназия лицей килбитэ эһиил буллаҕына барыбытын киллэрэн манна оттон очно кыттарбыт буоллар диэн бағаналаахпыт он таһынан учитель года терьярынабыт сеть президентских школ именно холор биһигиттэн учутал сразу финалга тахарыгар диэн сөп Ону таһынан создание сообществ манна учитель года нам Аха, Нам гимназията манна быһа олох эпиэтинэстээх билэспиккит дии аха сеп аны так кэтэһэбит ону таһынан создание сообществ по направлениям и сообществ молодых педагогов эдэр учуталлары биһиги хайдара мотивацияламмыт үлэҕэ киллэрэн тута киллэрэр гына диэн хап халгы Манна постоянные плановые дистанционные встречи Аха, по четвертя. Манна буллаҕанаттан часто, төһөнөн часто көрсөбүт даҕаны, биһигиттэн үлэбит түмүгүн уже билэн, бэйэ-бэйэбитин ката опыппытын атастаһыахпыт этэ диэн. Ону таһынан проведение научно-практических конференций, семинаров, методический форум по областям или по предметам Отдельно да мастер-классы ведущих педагогов, вебинары по методике и технологии обучения. И э, здесь, ну, скажем, новинка, да, дорожная карта педагога диэн. А манна буллаҕана сызыды онна бастакы категориялаах учуталлары бу манна киллеремит биһиги именно кинилэр таһымнарын үрдэтэр гына адаптацияларын чөйдүк аһарыналларын курдук дорожная карта оҥороор гынабыт. Сөп, он алговорыгын. Ага. Ше, манна консультационный деятельностьеҥҥа буллаҕына УТС для педагогов Аха, манна чисто олох холур по предметам консультация сүбэ ылалларыгар модульный семинар по предметам ол аата боллаҕына холобур конкретно холобур именно бир предметка тус туспа холобур разделларынан дьарыктанарга диэн. Ону таһынан рефлексия Манна тоҕо эти рефлексия, извиняюсь, да, рефлексия тоҕо диэ, манна биирэ этиэхпин баҕарабын, хас биирдии химбит тэлтэҕэ хас биирдии педагог, отон хас биирдии да буолбатар, сүрүннээн эдэр педагогтарга баар буолуон сөп, выгорание диэн баар, Ага. Тэнне бар хепсехергип полоди. Оны боллаана биһи именно психолога педагогической көмө кинилерге оңоруохпут этэ диэн. Оччоҕуна биһиги холобур талааннаах педагогтарбыт оскуолаттан барыахтара хуога этэ. Ити инник э, тенденция бар. Билигин боллааттан э, туох элбэх боллайды. Ага. Каччы өлөрөр э, нема элбэх. Онон боллааны оскуоланан эре хавым угуддан баккалар барар түгеннере бар. Ону таһынан создание сообщества родителей сети президент, э, президентских школ. Аха, салгы барык хара. Аха. Уопсай структура абыллагана оттон методический совет он таһынан ученый совет тиникиллерехпутин баарабыт тоҕо дие кандидат педагогических наук доктор педагогич доктора педагогических наук биһиги сеть пытыгар элбэхтер Ону кинилэри именно түмэммит биһи сүрүн туох хайыхпыт этэ холобур төһүү күүс кинилэртэн сүбэ ылан холобур үлэлиибитэ эмиэ көмөлөһөннөрүөхпүт этэ диэн методическое объединение школа молодого педагога и

Бары биир түмсүүлээх буолуохха, оннуттан аныгылыы эттэххэ коллаборацияны коллаборейшн диэн тылы бары билэбит дии аха взаимодействие бэйэ бэйэбитин кытта шебатик взаимодействуйдан үлэлиэххэ диэн ыҥырабын аха курдук спасибо большое

эргийэр куйаара үтүө күнүнэн баһаалыста хылыкып сирбин көңүллэҥ биһиги сиксибит аата киһи дьиэ кэргэн эйгэ аныгы сыыппара куйаар ситимигэр көһүү үйэтигэр алтыһар тосхоллоро диэн этэ манна боллаана биһиги сүрүн санаабыт диэн саха тыла култуурата аан дойду эргийэр киинэ буолуохтаах диэн. Биһиги маннык сыаллаах үлэлээбиппит Саха Республикатын бастакы бэсидиэнэ Михаил Ефимович Николаев олохтообут оскуолаларын ситимнэрин иитэр, үөрэтэр тосхоллорун сэһэнин салгыы сайыннарыы, ийэ тылынан иитэр-үөрэтэр оскуолаларын киэн туттуу, өрө тутуу, салгыы сайдалларын туруулаһыы уонна үлэлэһии. Биһиги эмиэ Михаил Николаев оскуолаларын ситимигэр киирбит оскуолалар, гимназиялар, лицейдэр саха оҕотун төрүт тылын толору баһылаабыт, бары өттүнэн дэгиттэр, дьиҥнээх патриот, дойдутугар бэриниилээх, ситиһиилээх оҕону иитэн таһаарар сыаллаах үлэлии хамсыы сылдьабыт. Бу маннык аттаах түһүлгэҕэ барыта сэттэ президент ситимин оскуолалара кыттыыны ыллылар. Манна түһүлгэ сүрүн санаатын чопчулаата бөһүлүөппүйэ билимин доктора, физико-математическай билим хандьыдаата, хаапытара сибидисэйэ Савинов Андрей Савич. Хас биирдии оскуола бэйэлэрин бырайыактарын, былааннарын, инники сайдар тосхоллорун кытта үллэһиннилэр. Онон хас биирдии оскуола ситимин сэһэнигэр олоҕуран маннык э, түмүк санаа ылынна. Бастакытынан, төрөөбүт тылбыт дьылҕата хас биирдии бэйэбититтэн, дьиэ кэргэнтэн, норуот омук быһыытынан сайдыыта тутулуктааҕын өйдүүргэ. Иккиһинэн, ийэ тыл бырайыагынан биир эргэҕэ түмсэн, үлэбитин ситимнээхтик ыытарга. Үлэ ис хоһоонун сахалыы философияҕа тирэҕирэн дириҥэтэн өйдүүргэ ыччат бэйэтэ өйдөөн, салайынара уонна сайдара наада. Онон түмүктэн эттэххэ, биһиги бу президент ситимин оскуолалара бары биир эйгэҕэ түмсэн үлэлиэхпит диэн эрэннэрэбит. Спасибо большое, Сайнара Трофимовна. Слово предоставляется Адамовой Сарглане Алексеевне, заместителю директора Якутской городской национальной гимназии по цифровой трансформации. Үтүө кэһэни, ой, үтүө күнүнэн күндү коллегалар. BC-XV инновационная площадка, инновационная программа повышенного уровня диэн этэ. Манна бары оскуолалар кыттыны ылбыттара, но икки гимназия выступайдаабыта. Намская гимназия и Воровская Софья Петровна и Ой, ханнык это Сибирь? Ой, Майнский лицей. Понначе бу бу секция сүрүн сыала-соруга үлэтин түмүгэ Тохара биһиги бу президент школалара би олорбутун үчүгэйдик сайыннарар, үөрэтэр туһугар сетевой школа дуу, сетевой кластеры дуу или центр дуу арихайын диэн түмүккэ кэлбиппит самый улахан үлэбит түмүгэ ол буллаана ол арылларын туһугар ол оны оҥорор туһугар положение нормативнай документтар оҥоһуллуохтаахтар ону каникулга түмсэммит үлэлиэхэйин диэммит эмиэ этии киллэрбиттэрэ коллегалар ону сүбэлэспиппит Хөбүлэспиппит уонна оннук дальше үлэлиэхпит сэммит оттон бэйэбит испитигэр эмиэ булааҥҥа туруоруохпут сен сананнакпыт сен Уонна бу, бу идея черчитинен бу идеяны сайыннарар, хайда сайыннарыахха сөп сөбүй диэн ыйтар буоллаххытына, биһиги гимназиябыт бу быйылгы дьылга бу направлениенан уже үлэлии сылдьар. Ол курдук биһиги Кытай икки оскуолатын, Оренбург биир оскуолатын кытта взаимовыгодное сотрудничество диэн темалаах уроктары бэйэбитир босхо берсебит. То есть биһиги ытабыт урок, икиннер биһэхэ ме босхо урок ыталлар. Биһиги бу бүгүн Олимпиада көрдөрбүтүнэн көрдөрбүтүгэр холобур көстөр ди сразу биһ ханна минустахпыт, ханна мөлтөкпүт, түмөлдөхпүт булуда ханны кыратык намха хоҕус көрдүрүүлэрдээхпит и бу кооперация холобура именно ол биһи минустарбытын биһи минустар биһиэхэр бар буолбатах буолахтара дии эһиэхэмие бааллара буолуох ханны кэрэ туохха ону холобура биһиги бу мунюстманнык күүспүтүн түбэммит учуутал ресурсатын оскуола ресурсатын көмөлөөн биир туохха түмтэхпитинэ холобура биһиги опсай бу сеч оҕолору барыты сайдарыгар үчүгэй основа буолла этэ диэн диэн үлэлээбитэ площадка ону холобура онон в смысле возможно диэн түмүккэ кэлбиппит уонна ол туһугар чэ үлэлиэхэйин диэммин эмиэ барыгытын ыҥырабын каникулга кэлэбит спасибо большое уважаемая сарглана алексеевна группа очень продуктивно отработала более двух с половиной часов мы обсуждали очень много вопросов